yɛra saha shɛli kam yɛma ŋmanila guli nyaaŋa tɔŋa yi bi gbaai paɣa mini gbaai bia chɛ kpara yi ku wɔbiri kparima laa kparima laa mi bi yɛrima jɔɣu jɔɣu ku karima tiŋ ni ti yɛba savelugu naa piɛɣu kpiɔŋ lan piɛɣu ŋuni n-daa boli lala yuli ŋɔ maa ɛhɛɛn ni nachimbi gbaala kpakpuli ka yɔhari ni bi gbaai niŋ ni ashee paɣaba yɛn kɔŋla bin yaanga zuŋɔ ninvuɣu shɛba yɛtɔɣa ka n kana ni ti yɛli ni ŋun yi di tim tim bi deeri ŋuna ban diri vuhi ka di bi deera ni ban diri kabiti ka di bi tumda kamina yi zuɣu ka n duna maa Yaa maa mi yi maŋa niŋ ŋmari maa ni ayi ni o je daɣiri di zuɣu bi diri tim ka n lee kuli yɛn zaŋ kpɛŋɔ ka yaa tim pa daɣiri daɣiri bela daadam suhu puuni. di zuɣu tim ka a mali nyɛ a problem a problem nyɛla bumbo ka a mali niŋda a nyɛ liɣiri ka di nyɛ problem na wula ka a diri liɣiri maa binshaɣu kam puuni a ni bɛ ka a ni biɛri ni maa nyɛ a problem a ni biɛri ni maa bo ka a mali niŋda din nyɛ nyin problem di zuɣu tim ka daɣari n bala bo ka a mali niŋda chaɣati a chɛfula ka ʒɛbi maha Yɛlimaŋli, ti ni ku yiɣisina ka vihira, n-ku vihira, n-ku vihira dabara ni yɛtɔɣa. Ti na ʒini ŋun ka bi yɛli ti ni ti yab do so daa beni mi ŋun daalizini daa je tim, di zuɣu daa di tim ti maariba tumda. Ti na ʒini wum li. Tim na ʒini wum li, Naa Yakaza, o daa dirila tiŋ Yakaza, tim daa bi deeri o, di zuɣu ŋun daa ka tim. Ti na ʒini wum li, Naɣila ŋun bo bɔhi. ni vura ka nasha n bɔri ni yɛla yɛla a kani n bɔri ni yɛla yɛla la kani dini ka tiɛn kpɛ tuuli vuu ŋɔ bee loo ŋɔ puuni ka tiɛn kpɛ ŋun doli soli ka ŋun doli mɔri ti zaa kuli la Yakuwa yɛli yi kuli pii shɛli to ti dola Di niŋ daliri, a nya vua, a nya loo, di kari dahalali ka di ku ʒɛya di kɔŋkɔŋ ŋɔ, di ka laa. Wummiya ma viɛnyɛla, vua bee loo, di kari kɔŋkɔŋ ŋɔ ka di ku ʒiya di kɔŋ ku nyɛli, di ka laa. Di chanimi ni yɛli bɔbili. A ni tooi kpɛhi ninkurigu vilahi n-ti paai luɣ shɛli polo yaa? ka o taai vuu maa amaa di malila binshaɣu puuni o ni yihi vuu maa n malili taai maa ka nyini gbubili chaŋ ti mali goɣara hali ka laa ni maa ka o ti kpi ka a gba mali lala dini maa n ti so ka di bɛ biɛhagu maa puuni chɛŋ ginda dini n tahali ka a yuundi ka di ŋmanila vuu ku nyɛla dahalali tim ti yinga n ŋo aai lala ni o nyɛ loo binshaɣu puuni ka loo yirina a mii a mi niŋ vihigu zaŋ chaŋ loo bɔni ka di yirina a yi mali a loo ka di ku nyɛ zuli n nyɛli bee kpaa n nyɛli bee shaafiya n nyɛli ka di yɛn sɔŋ ma kpɛm so ŋun daa taali maa o yɛn yɛla naawuni zuɣu ŋun yaa ni binshaɣu ni ka o yihili to o naɣaba yihila binshaɣu din ŋuni o ni daa dili so sani maa ŋuni n daa bi mali di zaa to binshaɣu ni ka o daa yihili zaŋ ti o maa Gbani gbaŋ kani ka ka loo naawuni ŋun yɛn niŋ taali maa n bi bori ni o taali tima maa di yaa zooya n bɛn kali di zaa n jɛna kana ti bori ma di bɔhisi a bi wum ka ni yɛ shɛli tɔra kani di ka n yɛtɔɣa ŋɔ puuni n bɛn diri ka biɛhigu n di ka yɛtɔɣa shɛli ni yɛri ŋɔ ni loo binyɛra pam puuni ka loo bɛ dizuɣu ka loo kam mali tuun shɛli din tumda dizuɣu a ni tooi nyɛ loo ka di bi lori ninvuɣu yino shɛli tiŋ ŋo ni a ni tooi nyɛ loo ka di bi lori daadam a ni tooi nyɛ loo ka di nyɛla paɣaba ka di lora a ni tooi nyɛ loo ka di nyɛmiya a ni malila ka o tuya tɔɣa nayili yɛtɔɣa ka a mali soli ka a yɛn doli ka zɔri dabiɛm ni soli maa bin biɛri ti bɛ soli maa ni ka a lo ka kpuɣi soli di zuɣu a ni tooi nyɛ ka bi chɛni chɛndi kaaya ka so ŋun pun lo loo ka di bɛ o shee ni soli maa ka o lo maa yɛli biɛri din yɛn niŋ soli maa ni din ka o lo ŋɔ hali n daa mi nya ka tirata yɛn ku ka shee bɛ tia zuɣu ka di nyɛ baa shee ŋɔ maa bi gbirila tirata kpaŋ nyɔ n na mi nya ka bi lo shee maa ka biri ka tirata maa ku kɔhi hali ti naai ka shii bi yiɣi din ŋuna ti nini ŋɔ n ti zaa nyɛli di zuɣu so bɛni zuɣu shɛli Naawuni ni too bee ŋmari shɛli Naawuni ni too bee tibiginsim Naawuni ni zaŋ shɛli too a yi tooi lahi kabiri a koŋkɔdiba yɛn tum shee la kahila di zaa tooi arab gba ni yɛ shɛm maa so biɛni o malila o gbani gba sabinli ka di guli o dundoŋ tabili o sambani ka sɔŋdi o dii ti niŋ ka sababiya doro gbaanira ka o ni tooi zaŋli n-fa o, ka loo maa gba be di puuni. Yɛl shɛli ti kanna ni di di o vi ka o lo ka yi vi puuni, ka a kpe o vi nti paai luɣ shɛli polo yaa, ka ti o ni daa bɔrila loo ŋun yɛn malila loo maa kɔŋko zaŋ ti a. Loo maa malila di bindira. Tɔ! So beni o yɛn ʒiri ŋmar shɛli maa, a yi mali loo maa ka o tooi di, bɛ yɛn tum shee a tuula tia maa maŋmaŋ zaa. n ba pira ka a kuli ka lahi ti tima lahabali lala nyɛ vuwa vuu chɛmi ni yɛla pam di zuɣu vuu malila dahali tia di zuɣu a ni tooi jɛŋ so n ti paɣa luɣu shɛli polo ka o niŋ vuu maa taa ka di nyɛ gawa ka o niŋ ti so ka di nyɛ gingala yɔɣu ka o nini ti so ka di nyɛ zuli if a yi ti ko yɛn chaŋ a tuma puuni ka a ŋubi piɛlli n puhili bee ka a niŋ o ni kuli yɛli ni a niŋ shɛm din biɛla o ni niŋ ti a maa din nyɛ shɛm chɛ ka n yɛla binshaɣu vuu bɔrila yurilim vua yurilim nyɛli ka salo yɛn bɔri a yɛlli to a ni chaŋ ka o ti woligi laa dina kɔŋko n kuni ti a maa din niŋ tom pam ni a tooi nyɛri tuma a yi paɣila yuŋpɔi kana n pali tim di vuun kani ka bi yɛn yɛla di mini di ba maa zaaha ka di bi kariti duŋ di vuun kani ka bi ko yɛla vuu maa di yɛlli kam zaa n ti naai di karitila duŋ ka lahi bɔri yurili daɣari din da gila ka zimsim shɛli din pila maa yaa dini yɛn daali ka yurili maa naan pa kpɛna bi mi zaŋla gabu maa konko zaŋ taa ka a kuli ti bɔri yurili ni di mi kana di bi nyɛ soli kpɛri na hali din tum gba ka yɛn ku baŋ ni di tum ya Ye wahi ka viɛl o kpaa, binshɛɣu kam bɔrila ŋun mi li. A bi gbaai. Di zuɣu niriba pam yɛrinimi ka di nyɛmi o bi mi yɛtɔɣ shɛli o ni yɛri maa. Amaa ni yɛra ŋɔ, ti niŋ fo waɣili na kpaɣindi ninvuɣ shɛb bɛn daa mal li n ku mali li zaɣ mun maa zaa ba pam bɛ ni bi kpiya bi lahi kani di zuɣu vu kɔli maa ka bi lahi zaŋ ti ti di zuɣu dini yɛn bɛ di puuni guuri ginda ka a chaŋ ka o naa bom ti si o ti dira noli na bom so dɔri na bom daa n ti laana bom bi mɔni na ka a bɔna ka o niŋ ka di bi niŋ a yɛla maa a timsi maa ni paai luɣu shɛli polo di bɔrila tia maa maŋmaŋ zaa ni di bɛ a sani ka di kabiti ajansi kpɛhiri yɔɣu ka vari ayɔli n-kpɛhiri na yiŋa ka a paya niŋ vuui maa ŋuna m-bi diɛm li din ŋuna ku n-ʒini tiŋ bala tizuo aai biɛɣu ku tooi neei ka m bi nya n-di din ŋuna daa ku dim maa din ŋuna soli ku doli daadama ni chɛ soli ka doli mɔri ni ka bɔndali ka ti yɛn chɛ soli ka doli mɔri ni ka loori laɣim tooi doli mɔri ni ka di bala a nya ya di zuɣu a nya kabiri a nya vuua di malila banima di zuɣu dagbanli ti shɛŋa din biɛni ka ka paɣaba bi bi galisi di zuɣu a ni tooi jɛm so ka o yihi paɣa maa zaŋ taa dandi ku lahi ŋmani ka mɔɣu lana dandi di ku lahi ŋmani ka mɔɣu lana a ni tooi kpɛhi so vihi n ti paai luɣu shɛli polo ka o zaŋ doo maa taai ka chɛ paɣa maa din pahi niraba ayi di bee n chɛŋ dinzuɣu a ni tooi nyɛ so ka o mali o nuu ka di tumda ka o mali nuu maa taai ka ŋun dinni maa bi tumda ka biɛni ka o niŋa ka biɛni ka o niŋa tia maa ni tooi bɛ o sani ʒaamani ŋo niraba pam bi mii zorila ti nani dibaa bandit nim ka di nyɛli duɣu n nyɛli ka yoriga pilli bee ka kuɣuli pa dizuɣu Wuy ni boli n bala maa ayi tii n bala tii n bala to di zuɣu hali an tooi chaŋ ka so ti taɣi amoɣu ka a su amoɣu maa ni taɣi amaa di ku tooi taɣi so pahi nyin zuɣu Niriba bela kɔŋko mini ni bɛ wali n-ti jɛbuŋmarila tia maa wula. Di zuɣu Nabikara ŋɔ hankalinli ni bɛ moogi bɛ moo paɣiba ni o bia bee mo n-nyɛ ba, ŋun ni o ka bɛ na ku nya ma. Zuɣu ʒimi di viɛri nyiŋgoli. Di zuɣu lala dabara dibayi ŋɔ di yɛtɔɣa ka n kana nti yɛli. Wula ka a daa di Aduna Akariba tumdi maa? Chɛ ka n yɛli kɔmɛnt sɛkshin maa. Aduna wula ka di bi tumda? To ni yɛla shɛli ŋɔ, di yi niŋ daliri ka di nyɛla achaŋmi ka so ti mali vuuta ka taai vuu maa binshɛɣukam, imaa duɣu ni ka di be bee ŋmani ni ka di be, bo ni ka di be, ka o kahi vuu maa yɛlli kam zaa ka di tii maa maŋmaŋ be a sani, gabigu maa beni, zuliya beni, ka di be ŋmani ni bee duɣu ni bee bo ni ka di be, ka kuna hal ni zuɣu ka di na bi tumda. to lab to vihi luɣa shɛm tuuli a maŋmaŋ daali zini to chɛ ka a di tim ka di bi tumda ka tim maa ku bɛni a vihi baŋdi sani di bɛni a ni binyɛri neesim din pahari ayi a siɣilan to chɛ ka a di tim ka tim maa bɛni ka bi tumda a vihi ni di bɛni a ni binyɛri din neesim din pahari ata nyɛ maŋmaŋ ni tooi mali daŋ ka i daŋ maa puuni ka tia bɛ daŋ maa ni ka bi bɛn tii maa ka chaŋ ti di tim na ka di chaɣ tim maa kɔŋ tɔha tombo. Ayi, m ba pula ti a niŋm a dalichi kpe ŋɔ. Di ku niŋ ka a be a yiŋa ka n ti leei ka a ni ti pii duu beni ka shaawari shɛli ka yɛtɔɣ shɛli a ni chɛ ma yi niŋ yili maa ni ti ni ku be Dagbaŋ ŋɔ ka Silimiinsi ti leei kana ma polo n-do ɛɛh. eh, gba nyɛm ni yaɣili ŋɔ maa ka bɛ kana ti zali mashina yiya ka bɛ kɔyɛ ŋmɛ a hankali ku tooi deeli di zuɣu hali kpɛm ni tooi ku dabara ti so ka yɛlo kulima yi malila daantiya bee yi gba malila yɛli kurili yaŋa kulima ti bo ni o yaa ka zaŋzaŋ tili ka ŋmɛ ni o puɣu ka yɛlo a yɛn ka ti bo sanna ti puhi zuɣu shɛm pɔi ka naan zaŋ ti maa kuli ka ti tum ka shɛli bɛ ni ayi a ko n chaŋ ka kpɛm maa ti kuli viɛn yɛlŋa zaŋ taa ka a ŋmaligi ni a chaŋ ka so ku ʒi o yɛsa man ka a ka a gali ko baŋ timiya ka za ka zaɣa din chɛna ka o saɣinli ka a zaŋ saɣiri kuli ka min ti lahi n daa yɛla yaa yi bɔri ni lala bini ŋɔ di che so saɣim a tim soli ni to a yi lan chɛna nyin yɛn gbingbaŋ murigu yi ti ku tim maa ni a ka a bɔɣili diba yɛn zaŋ li niŋ tim maa ni n-zaŋ kul a yiŋa. Ka shɛm beni, aai, kpɛm maa di tɛhirila yi yɛn mali tim maa a ti lahi gbini maa yɛn timsi mi, ka ti lahi gbini maa ti pɔri tooi, tɔro ŋun bɔrila dibu ashee din pali polo ka din ka Dagbaŋ booni tiɣili. Dinzuɣu o yoli la tim ka pam a tim maa tira o ni ku lan tooi yɛn ku ku tim maa. O mi zɔrila vii ni o yɛla a ti lahi gbini maa pɔra. wɔn bahi kom la ka gu ko shɛli niŋ ŋmanbila maa puuni maa a ni ŋmaligi o ni tooi zaŋli boli tim maa labisina o ni tooi zaŋli boli tim maa ka di labina ka bi dola kuli hei zɔri doli ya ninkura viɛnyɛla ninkurigu doli bɔrila suɣulo ka chɛni gili nyɛ chuɣumba pira, ka ŋun ninbihi chɛ mɔha, ka ŋun nyɛ doo, doo n-ku bɛ mi, dabili din bela suhu ni. Di zuɣu a yi doli ninkurugu, shila suɣilo, di simsi ni di be a tiha ni. Hal nyin maŋmaŋa ka a ni bɔri shɛm ka a tooi be. Di zuɣu a ku tooi bɔhim daadam bɛ nyin ni bɔri shɛm. Di zuɣu a yɛn dolila ninkura nti paai saha shɛli ka di ŋmanila kaman nyin tibo yɛn zooi sunsuuni ka a ku niŋ suhukpeeni ka doli. Di zaa pahila bɔhimbu puuni ka o ti fabili ka bari mɔri taai ka a nya din yɛn tooi nyɛ tɔɣ shɛli m-bapira. N ku kuli niŋ waɣilim, Maŋ wula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋɔ Naawuni mi o.